Бу милләт үз-үзенә кирәкме? Мин хәзер җавап бирергә әзер түгел әле. Ә менә андый сине аңламаулары кулга сукмыймы соң? Безнең шул кадәр булып эшләбез. Нормально гына эшләбез. Димәк, җәмәгать, сезнең дә миңа мөнәсәбәтегез шундый ук булырга тиеш. Әгәр дә мин сезгә бирәм икән ирек, сез миңа шулай ук ирек бирегез. Ә, менә бу урында без язманы туктатырга да мөмкин без. Бүгенге кунагыбыз талантлы шагыйр, прозаик, драматург, бик күп премиялар лауреаты Рүзәл Мөхәммәтшин. Рүзәл, менә э, син инде әдәбияткә балкып, өйрәнчеклек чоры булмаган кеше кебек менә э, иң матур шигырьләр белән килеп кердең. Һәрхәлдә без шулай кабул иттек. Бу чынлап та шулай булдымы, әллә берәр җирдә качып кына өйрәнчек өйрәнеп язып яттыңмы? Э, мин үзем Ручкытта башлаганнан бирле шигырь язам дип беләм инде. Үземне, ягъни хәрефләрне аера башлагач, А белән Б-ны ә, мин шунда ук теге беренче китапларны укый башлагач, ә, ул уку китапларында өч автор минем истә калган Галимҗан Ибраһимов язбашы белән без өзек Муса Җәлилнең бер-ике шигыре балалар өчен язылган һәм Тукайны. Менә мин аларны укуга, ул китапның ахырында иде, Әлиф Паиши беренче китапларның берсе инде ул. Шунда ук менә минем беренче алар белән танышкач ук теләк туды, бит сөйләр. Минем дә алар кебек буласым килә, минем дә шушылай китапларга керәсем килә дигән. Һәм әкренләп, әкренләп иҗат итә башладым, ләкин минем бәхетемә булгандыр инде ул дип уйлыйм хәзер. Ә, мин бик күп яза идем һәм бик күп җибәрә идем ә, бастырырга. Һәм аларның берсен дә бастырмыйлар иде. Ә, бастыртыра алдым мин беренче тапкыр ә, республика матбугатында икенче курста укыганда гына. Сүз уңаеннан ул беренче публикация минем менә Ватан Татарстан белән, ягъни сезнең газетагыз белән мәдәни җомгада булды. Бер көнне, җомга көне иде ул. Шуңа күрә шулай. Ягъни ә аңарчы язылган, сызып ташланган әсәрләр күп булды әлбәттә. Алар хәзер дә күп минем теге. Мин язып барган бөтенесен. Әй. Бастырып бармау яклы күпмедер сугытам да. Ә менә э, шагыйрьлек Ходай тарафыннан бирелә дигән сүз бар. Син ничек карыйсың? Э, мин монда Тукайлар Безнең җәлиләр такташлар өчен әйтә алмыйм инде. Э, үз мисалымнан чыгып әйтсәм, минемчә, э, ул әлбәттә ниндидер орлык каяндыр өстәнеңә дип уйлыйм мин. Ул э, шигырь язу, проза язуга гына карамый, гомумән кемдер, мәсәлән, бик матур кибән ия, димме? Кемдер бик матур урындыклар ясый, кемдер бик матур күннән эшләнмәләр, бизәкләр ясый. Аларга да Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән бит кемдер буры бик матур итеп йотларны мәсәлән. Личниклар ясый, йөзлекләр. Шуңа күрә, әлбәттә, барысы да Ходай тарафыннан бирелгән. Һәм мин менә үземнең очракта язу сызу эше менә әле генә санап киткән башка һөнәр ияләреннән, аларның осталыкларыннан Аерып күрсәтмәс. Ярый әле менә син э, иң беренче э, Җәлилләрнең, Такташларның китабын күргәнсең. Югыйсә матур урындык күргән булсаң, син урындык ясап җырлап киткән булыр идең күк. Әйшем шагыйрь, синеңчә нинди булырга тиеш? Һәм шигъриятнең бүгенге заманга тәэсире бармы? Булса ничек? Ә, Чын шагыйрь нинди булырга тиеш дигәнгә шулай ук жауап беру ауыр инде аны кем ничек күз алдына китерә шул кеше шагыйрьгә шундый йөкләмәләр бурычлар тагыла инде шагыйрь анда фәлән булырга тиеш фәлән итеп йөрергә тиеш тәртибе мондый булырга тиеш аның һәм менә бу сыйфатлар укучылардагы дип әйтик инде алар кайбер дәрәҗәдә капма-каршы булырга да мөмкин. Менә ул мондый ак булырга тиеш ди, берәү әйтә кара булырга тиеш. Шуңа күрә монда җавап бирү авыр. Гомумән, һәр кеше кебектер инде, беренче чиратта ипле булырга тиеш, намуслы булырга тиеш. күңел яхшылык та булырга тиеш барыбер э, ягъни мин үзем э, шагыйрьләрне язучыларны шулай ук э, башка кешедән аерып күрсәтмәс идем ягъни кешегә бүгенге заман кешесенә үзенең кем булуын кая баруын нишләвен аңлаган кеше өчен нинди сыйфатлар нинди сыйфатларны күрергә теләсәк без аларда язучылар да шулай булырга тиештер инде ул Бәлки, белмим бит инде. Ну, һәрхәлдә бүгенге заманда, менә интернет заманында теләгән кеше теләгән фикерен теләгән кайда җиткерә ала. Шуңа күрә монда әйтер идек әлбәттә, шагыйр анда чорның намусы булырга тиеш дип, әлеге заманнарда, әмма голос эпохи дип. Э, без аннары кайта-кайта аларның бигүк теге намусы булмаганнарына да төшенәбез вакыт-вакыт. Һәрхәлдә төрле фикерләр булган инде. бүгенге чорда теге әйтәм бит теләсә кем теләсә каян телефоннан язып җибәрә алганда ул шулай ук мөгаен чорны авазы ук тавышы ук була алмый да ләкин ул матур итеп фикерләрен үзенең булган матур формада шигъри калыпка салып матур рифмалар белән сипләп матур образга төреп Җиткерә ала һәм бу, мөгаен, менә комментарий язучы байтаклардан аерып тора торган сыйфатыдыр шагыйрьнең. Шул. Болай, минемчә, бүгенге көнне алсак, ну, әлбәттә инде, э, мавыгулар арткан саен кешенең теге игътибарын җәлеп итә торган чаралар арта барган саен, э, моңарчы төп булган күңел ачу чаралары, э, белем алу чаралары аларның Ятарая инде э, аудиториясе, дип әйтик. Әйтик, менә 60-нчы еллар белән чагыштырганда, анда кеше нәрсә театрга йөри алган, кинога йөри алган, күпме булган әле ул премьералар, күпме ни белән күрсәткәннәр, төнге клублар булмаган, телевизор булмаган, интернет булмаган, смартфоннар булмаган, алар билгеле күбрәк китап укуга, гәҗит укуга кайтып калган тормышлары. Бүген ул хәл мөмкин түгел, шулай да мин э, безнең шигъриятнең, татар шигъриятенең хәле бүген Бер дә начар димәс идем. Аның үзенең укучылары бар. Аның бик тугры укучылары бар үзенең. Һәм ул безнең бүген әле бик күп сәхнәләрдә, бик күп чараларда яңгыры ишетелә, җыр булып керә. Мин Безнең хәл ярый сәләтле. Безнең үзем тормышыгызга тәэсир итә. Иҗат итүчеләр бар. Ну, безнең тормыш дигәндә кемне күз алдында тотасыз инде? Укучыга тәэсир итә, укымаучыга юк. Ә менә шагыйр милләт өчен көрәшергә тиеш, халык өчен шагыйр көрәшергә тиеш дип әйтәләр. Э, барсы да бер тигез булгач бит инде ул шагыйр көрәшергә, язучы көрәшергә тиеш түгел булып чыга. Анда колхоз председательләре дәрәҗәсендә үсен. Шул э, укытучы да шулай ук булырга тиеш, тиеш икән. Мин шулай дип саныйм. Һәр кеше үзенең фронтында көрәшергә тиеш, хәл кадәри кулыннан килгәнчә. Мин беләм бик күп ниләрне, мәсәлән, принципиаль җитәкчеләрне, алар үзләре менә бренди предприятиедә директор булып утыралар һәм алар мәҗбүри рәвештә бөтен нәмә таталарын ике телдә эшләтәләр. Бу минемчә бик зур көрәш. Синең һәм минем инде анда шигырьдә сөйләүгә караганда, бу практик яктан Шулай ук файдасы күп. Менә көндә дә менә яраклы әдәбиятлар һәм югары зәвыклы сәнгати дәрәҗәдәге әдәбиятлар. Син кайсы яклы? Мин гомумән әдәбият яклы. Мин үземне чикләм, ну, үземне чикләмим түгел, дөрес әйтәм. Мин үзем шикләнеп тегендәй әдәбият булырга тиеш мондый әдәбият булырга тиеш түгел дип бигрәк тә бүгенге вазгыятьтә безнең әгәр татарча әсәрләр языла икән ул детектив жанрындамы ул хатын кыз прозасымы ул ул нәрсә дип әйтик соң инде ну галәмдәге башка инопланетяннар турындамы әллә безнең Казан ханлыгы чорында колхозлашу чоры турында аларның барыбер үз укучылары бар алар минемчә бер-берсенең укучыларын тартып алмый, ягъни э, бер теманы яраткан кеше ул. Теге темага керергә дә мөмкин әлбәттә, ләкин э, мәҗбүри түгел. Ягъни менә Фатих Амирханның укучыларын э, дип әйтик. Безнең башка язучылар киметми дип саныйм менә без бик җитди темаларга кереп киттек менә элегрәк шагыйрьләр почет табыла торган иде бит инде әле безнең чорда да арттан кызлар ияреп йөри торган иде хатлар язу була торган иде менә хәзер ничек Что-то мин килгәнгә карап тордым, бер артыннан йөргән кеше күренмәде. Хатын-кызлар белән Мин бит аларга күренмәскә тырышып качып йөрим. Шуңа күрә алар барысы да тышкы күренешләр бит. Минемчә ул гомум. Ул беренчел түгел. Минемчә беренче чиратта мотор итеп үзеңнең эшеңне башларга тиешсең. Кемгәдер ул ошарга мөмкин, кемгәдер ул ошамаска мөмкин. Ошаганнар үзләренә ошаганнарын белдерә, ошамаганнар шулай ошамаганнарын белдерә. Ул җәһәттән әйткәндә мин Теге игътибардан да, бу игътибардан да мәхрүм дип әйтә алмыйм. Ә менә ошаганын белдерүчеләр күбрәкме, ошамаганын белдерүчеләр күбрәкме? Ошаганын белдерүчеләр күбрәк. Шәп. Хәзер бит әле ике кешенең берсе шигырь яза һәм үзен бөек дип саный. Менә шул бөекләр арасында югалып калмас өчен нәрсә эшләргә кирәк? Сез миннән беләсезме, нинди теге э, ниндидер стратегик максатлар турында, стратегик күренешләр турында сорашасыз. Ул сорауларга җавап бирер өчен, ул сорауларга турында уйланырга кирәк беренчедән, һәм аларга үзеңдә җавап кайтарырга. Мин исә башка кешенең иҗаты өчен җавап бирә алмыйм инде үземнекенә килгәндә минем андый стратегик планнар юк тактик планнар да юк хәтта ягъни мин бүген менә миңа язу сызу эше ошый мин аннан ләззәт алам мин нидер фикер җиткерәм кебек һәм ул кемдәдер кайтавыз ала кебек Ә кемнең нәрсә язганы Юк, кагылмый. Алай түгел инде. Шуңа күрә теге югалып калмаска дип. Ну ничек инде? Әлбәттә ул проблема дип проблема дип әйтергә микән аны? Ну, мәсәлән, бар әле безнең шундый шагыйрьләр, аларны ну, аудиториясе киңрәк була. Мәсәлән, Зөлфәт Нәгыйме татар әдәбиятын алсак без. Ягъни ул бүген менә интернет даирәләрендә популярлык казанган авторларның укучылары укучысы да укучыларын да үзенә аударырга мөмкин аларга бу югары интеллектка ия дип әйтсәң рәнҗетү була инде алай түгел ну башка әдәбиятны сөюче зур әдәбиятны менә бу элитаррак әдәбиятны сөючеләрнең дә Ә, яраткан авторы булырга мөмкин. Кемнекедер инде, ә менә Наис Гамбәрнеке мәсәлән, аныкы торырак инде. Ул э, теге интернет киңлегендә популярлык яулаган авторларның укучылары өчен уңайсызрак булырга мөмкин, катлаулырак булырга мөмкин. Бүгенге авторлар, бигрәк тә бүгенге 20 яшьлек кызлар, аларның тагын да торыррактыр дип уйлыйм инде мин укучыларын. Шуңа күрә югалып калу калмау дип э, Хәр кеше э, нең минемчә үзенең берничә укучысы бар. Миндә ул шулай хәлдә. Алар бер 5-6 кеше, мин шул бер 5-6 кеше өчен язам. Әгәр дә алардан мин уңай җавап алам икән, бу мине инде э, канәгатьләндерә һәм мин үземне э, һич югы зыянлы эш эшләмибез без аны ышана башлыйм шуңа менә кемгәдер ул күбрәк укучы кирәк ну идеальмы идеаль түгелме ул минем өчен идеаль булган идеальный кем өчендер идеаль булмаска мөмкин шуңа күрә монда һәр әдипнең үзе алдына куйган максаты була бит кемдер ул максатына үзгәртә аннары башта мәсәлән мин менә фәлән шигырьләр язам ди дә әйме Нары мин менә коммунизмны мактыйм дип яза да әйме туксанынчы еллар җитә ай мин милләтне мактап язам әле ди әнә аның асылы шул ук кала ә, сүзләр генә кайберләре үзгәрә вот шуңа күрә монда да инде син әгәр дә менә бу юлдан барам дисең икән менә бу аудиторияне яулыйм дип әйтәсең икән син бер төрле шигырьләр язасың мен башка төрле аудиторияне яулыйм дип максат куясың икән син башка төрле шигырьләр язасың да дип гоманлы гоманлы гына алам менә теге укучы зәвыгы дигән әйбер бар э, кайчагында ну бу бик абстракт төшенчә кебек инде ну кайчагында әнә шул зәвык э, ниндидер э, чиле пышлы әсәрләрдә әйбәт әсәрләргә караганда популяррак була алар теге халык телендәрәк була менә бу нәрсәдән килеп чыккан икән Менә бу зәвык белән белән ничек идарә итеп буламы? Зәвык белән әйе, әлбәттә, ләкин моның өчен тулы изоляция кирәк һәм дәүләтнең протектораты теге яисә бу тармакта. Әгәр дә без ябылып, интернетларны сүндереп, әйме, барс медианы менә күп хәзер тавышлана торган ябып, Э, язучылар берлеге белән композиторлар белән берлектә генә әсәрләр иҗат итеп җырлар радиодан телевидение шуларны гына тапшырабыз икән яме спектакльләрне шуларны гына күрсәтәбез икән тулы изоляциядә без тәрбияләячәкбез бер буынны ләкин э, Шикләр ачылуга һәм кешенең күзе ачылуга без 90-нчы елларга кире кайтачакбыз. Һичшиксез. Шуңа күрә бу мөмкин хәл, ләкин бик авыр хәл. Ә бүген менә бу ымсындыргычлар күп заманда, әлбәттә, тәрбияләү, ә тәрбиянең төрлесе була беренчедән. Уңай тәрбия, тискәре тәрбия, менә уңай яктан тәрбияләү, менә былай тәрбияләү. Ул катлаулырак, катлаулырак. Ләкин шулай ук мөмкин дип саныйм, чөнки э, Монда кечкенә яшьтән бөтен өлешен тәрбияләмәгән хәлдә дә күпмедер өлешләп, өлешләп булдыра. Мәсәлән, мин кеше үзенең гаиләсендә э, дәүләт масштабында булдыра алмаган эшләрне булдыра ала дип Мина, синең иҗатың кызыксындыра инде. Менә үзеңә ошамады ди язган әсәрең, нишләтәсең аны? төрлечә була. Беренчедән мин аларны язам да һәм күпмедер тотам, сугытам, матбугатта чыгармыйм. Аннары кайтып укыйм һәм беренче төркемгә бүләм инде. Берсесе аның, мәсәлән, гел төшереп калдырам, сызып ташлыйм. Икенчесе кайбер кызыклы образларын, җөмләләрен, фикерләрен чүпләп куям. Аерым бер нигә минем анда кәрзингә дип әйтик инде, бәлки кирәге чыгар дигән. Запчасть. Әйе, бик э, алардан өстенрәк булганнарын матбугатка чыгарам. Шул, ә матбугатка чыкканнар арасында сайлап инде китапка кертәм. Менә Рүзәл Мөхәммәтшин дә Тукай кебек куеп куйган шагыйрь генә түгел. Син инде теге драматургияда да, прозада да бик матур киләсең. Шулай да менә хәзер эсселарга тукталыйк әле. Менә э, инде гадәттә эсселарына э, э, ким дигәндә кояшы башы башла, байы башлаганрак кешеләр язуын без күреп гадәтләнгән бит инде. Менә шуңа күрә Рүзәлнең эссе язуын сәерсенебрәк кабул итүчеләр булды. Шуңа күрә яшь кешенең эссега тотыну сәбәпләре нәрсәдә? Ну, редакциягә эшкә урнашкач, миңа әйттеләр, теләгән темаңа бер мәкалә язып китер әле дип. Мин язып китердем дә, һәм аннары тәкъдим булды. Әйдә, оега берне чыгарып барабыз дип инде. Шулай итеп кереп китте анда. Ул бик мәрәкәле, бик кабахәт әйбер булды, дөресен генә әйткәндә. Үзенең шәкәтләре шактый булды, ул теге Баш өстендә кылыч кебек тора иде һәрвакыт. Шулай итеп җыелды алар. Сон саен башта сон саен биргә тырышсам да, сон саен чыкмый башлады инде ул аннары. Шулай арада төрлеләре бар иде, әлбәттә. Яхшылары, начарлары. Фикерем булганда, берәндәй вакыйга булганда, һәм синең аңа карата ул вакыйга карата фикерем булганда, язу җиңелрәк инде.

Таләпләре бер. Ә безнең ул әдәби журнал иде, яшьләр журналы иде. Дип, хәзер дә бар инде, хәзер мин генә юганда. Һәм озын гомерле булсын бер тел матбугатыбыз. Ә менә андый сине аңламаулары кулга сукмаймы соң? Ну, беләсезме, әгәр дә аңламаучылар Күп булса, хәтта күбрәк булса, аңлаучыларга караганда, ул бер төрле тәэсир итер иде. Шуңа күрә мин бүген менә сезнең тәмле чәегезне эчкәндә ниндидер теге кимсенү һәм рәнҗетелгән хисләр кичермим. мин үз әсәрләрем яклауга мохтаҗ түгел дип саныйм шуңа күрә әлбәттә күпмедер сүтеп җыя инде ул мин яшерәсем килми бөтенесен инде тимер бетоннан эшләнмәгән аларның барысын да кабул итәсең сеңдерәсең үзең аша уздырасың һәм ниндидер нәтиҗәләр чыгарасың әлбәттә Шул. Ну, андый вакытта әзерәк э, бик тә язасы килмәгән вакытлар да була инде. Менә хәзер мин бер 19 э, яшьлек бер егетнең Тиле үсмер язмалары дигән эссесеннән, әсәреннән берничә сорауны укыйм. Менә шул сорауларны ихтилар белән тыңларга һәм шуларга җавап бирергә кирәк. Хәзер тәгаен әйтә алмыйм, мин милләтемне яратаммы, әллә күрә алмыйммы? Татар булып тууым бәхетемме, әллә каргышыммы? Миңа кирәк булган милләткә мин кирәкме, әллә юкмы? Һәм гомумән бу милләт үз-үзенә кирәкме? Менә бу сорауларны 19 яшьлек үсмер 19 яшьлек егет дип әйтергә кирәк инде. Язган ул егетнең исеме Рүзәл Мөхәммәтшин. Менә шушы сорау 19 егет э, яшьлек егетнең сорауларына бүгенге Рүзәл Мөхәммәтшин ничегрәк җавап бирә алыр иде икән? Рәхмәт, бик кызык сорау булды бу. Э, чөнки һич Менә язганнан бирле мин аны карап беренче тапкыр укып чыктым югыйсә. Бу игътибар иткән юк иде әле. Бу иярә торган сорау менә бу сорауны менә мин үземә бирә башладым. Әйе, әйе. Менә мин дә хәзер сине укуыңда тыңладым. Мин бу сорауларның беренче икесенә җавап биргәнмен. Ягъни татар булып тууым минем бәхетем. Берсе нәрсә иде аның? Бәхетемме, бәхетсезлегемме? Яратаммы? Әйе, мин үз халкымны бик яратам. Һәм минем татар булуым ул минем бик зур бәхет. Менә калган икесенә мин хәзер җавап бирергә әзер түгел әле. Ләкин динамика бар күрәсең. Сорауларга җавап табылып килә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә гомер бирсә, бу сорауларга да җавап биреп бетереп булыр дип уйлыйм мин. Ну, әгәр дә гомер биреп бетермәсә инде. Миннән соң кемдә бәлки җавап бирер. Шулай да менә бу сорау нилектән барлыкка килде микән? Бу милләт үз-үзенә кирәкме дигән сорау. Ана ул сорауны мин бүген дә бирә алмам. Нилектән килгәнен мин көне сәгате белән хәтерләмим инде. Гомумән минемчә менә карагыз, безнең соңгы беренче ел эчендә генә дә әйме күпме вакыйгалар булып узды. Менә бу милли сәясәт җәһәтеннән, тел сәясәте җәһәтеннән бик күп вакыйгалар. Шунда Без үзебезне ничек тоттык? Үзебезне ничек күрсәттек? Әйме? Ә, шуның менә кайта вазы хаман кабатлана килә. Без нинди фикерләр әйтәбез бу хакта? Без ә, бу хакта нәрсә әйтүгә карамастан, балаларыбызны ничек тәрбиялибез? Әйме? Кая алып барабыз аңа? Нәрсәләр күрсәтәбез? Нәрсәләр тыңлатабыз? Менә шуларны күзәткәннән соң туган сораулар. Шуңа күрә э, табигый 19 яшьтә узганнар, хәзер миңа 30, ну 10 ел узган аннан соң мин әле әйтәм бит, бу сорауга бүген җавап бирә алмыйм. Бу һәркемдә туарга тиешле, һәр татарда туарга тиешле сорау бер карасаң. Менә бүген э, бер дәүләт, бер халык бер милләт, бер дәүләт, бер милләт, бер дин дигән рәк әйбер бара. Шулай бит. Менә бу шукандыру сәясәтенә ишарә кебек күренмәме сиңа? Юк, гомумән безне бу күбәйбер шомландыра һәм куркыта. Бу дәрәҗәдә кисәтү монсы бөтенләй хафага салырлык әйбер. Менә э, Хәлбүкигә күчәбез инде. Хафалар турында уйлаганда менә монда бу әсәр миңа бик ошады. Бу үзенең ачыктан ачык язылуы белән, ихласлыгы белән һәм һәрбер әйбер үз урынында ул тормышның бәләкәй генә фрагментлары алынган теге темпны тоту өчен кирәксез җөмләләрдән азат әйбер. Бу инде теге бик әйбәт әсәрне конспектта кебегрәк тоелып китте. Менә бу. Менә монда мин дөрес аңлаган булсам, теге нәрсәдер эшләргә, әйтик, менә шул халкының бәхете өчен яки анда милләтнең менә хәтта менә шу без сөйләгән проблемалардан аны тартып алу өчен нәрсәдер эшләргә сәләте һәм теләге булып та үзенең үзенең сәләтенә куллану таба алмый йөргән җәмгыятькә үзен кирәксез итеп санаган кеше турында кебек Мин ялгышмыйм бит. Юк, син ялгышмыйсың. Гомумән бер укучы да ялгыша алмый. Әсәрне укыганда, чөнки аны әйткән идем инде бер юлы. Һәр әсәрнең минемчә ким дигәндә ике автор бар. Берсе ул язучы булса, берсе ул укучы.

Менә шул вакытларны сурәтләүнең кирәге бармы? Мин бел андый э, зур максатлар куймам. Ягъни мин аны язганда э, мин аны язганда э, әлбәттә әзрәк беренче форма белән уйнап аласы килде. Әзерәк. Чөнки көлбөртсле генә язу, инде төрле авторлар турында әйтмим, ә гомумән хәзер язучы һәр кеше әсәрдә булырга тиештер дип уйлыйм. Менә формула әзерәк уйнап аласы килде. Һәм әзерәк җәмгыятьне кытыклап карыйсы килде. Ансын мин теге яшермичә әйтәм. Мин инде аның кытыкка тәэсире бу кадәр дип уйламаган идем. Ну шулай да әйе. Ләкин анда бит Ну, беренчедән, әгәр дә мәйләп алу турында дип уйлыйлар икән, укыйлар икән, ну, бер үк шулай булсын. Гәрчә минем өчен, э, автор өчен һәм укучы өчен хәтта. Бит әле аны укыганда кеше. Э, сер бушка бер табына кебек. Шул, шуңа күрә теге шайтаннар түбәтәй кияме, или түбәтәен салалармы, алар нәрсә, ничек, Ришем минем анда бит ничә вакыйга, хикәя бер. Биш хикәя микән анда. Әйме? Шуның шуның икесендәме, өчесендәме автор үзе дә салмыш халәттә берсесендә ул үзе эчми. Ә ахырдан бөтенләй Айну белән бетә. Ягъни анда студентлар да тулай торакта, мәсәлән, диалог булып ала бит, мин үзем ул диалог бик ошый теге. Мин карагыз, мен мен тулай торакта торалар егетләр. Дүрт егет бергә тора. Һәм алар, кстати, пидорасия дип атыйлар үзләрен тулай торак. Үзләре торган бүлмәне, ә дәүләткә кизәнмиләр.

Кайта уйнарбыз, ди. И лирик герой әйтә. Һәм дөньяның чын йөзен, менә әле генә син дөньяны бизеп җибәр өчен чыгып тор, турда сөйләм. Һәм дөньяның чын йөзен күреп исебез китә, ди. Һәм соңгы хикәядә әңкердә анда менә нәкъ шундый. Вакый, вакыйга. Ягъни Ул нченче, футбол нченче елда булды әле без. Елны футбол узган елның җәендә инде айнаган, утырган, тормыш корган, дөньяның чын йөзен күргән кешесеннән бар вакыйга һәм аның Бераз гына булса да, һич юк үзенең гаиләсе эчендә генә булса да, вазгыятьне үзгәртергә тырышу белән бетә. Шуңа күрә белмим теге Юк, менә мин Тоже әйбәт, әйбәт. әсәрне аңладым мин. Менә э, э, э, менә шундый каршы э, менә шул э, ишү м- мизгелләре кермәсен дип әйтүләр. Менә э, анда э, үтереш мизгелләре кермәсен, шундыйрак әйт- дип әйтүчеләр дә бар бит инде. То есть Конфликт шуннан килеп чыкты. начар әйберләр кермәсен дигән сүзне минем үзем дә ишеткән бар. Мин мәсәлән э, теге вампирлар турында нәрсәләр язам икән, Минем вампир анда кереп сөт эчеп чыгып китә алмый бит инде. Ул кан эчәргә тиеш. Карагыз, имам, нәрсә әйтим мин? Сез минем позицияне әле генә ишеттегез, менә мин алдан нидә алдагы сорауларга үз фикеремне әйттем, кешенең ничек уйларга һәм ничек нитүе, ничек яшәргә хокукы турында, әйме? Ягъни мин кеше теләгәнчә яши ала, теләгән әйберсен ашый ала, теләгән әйберсен эчә ала, теләгән әйберсен укый ала һәм аңа теләгәнчә фикер белдерә ала дип. Әгәр дә минем башкаларга карата фикерем шундый икән, минем башкаларның миңа карата фикере нинди булырга тиеш дип кабул итәргә мөмкинме? Димәк, җәмәгать, сезнең дә миңа мөнәсәбәтегез шундый ук булырга тиеш. Әгәр дә мин сезгә бирәм икән ирек, сез миңа шулай ук ирек бирегез. Менә бу урын... менә болай эшләргә тиеш. Менә бу урында без язманы туктатырга да мөмкинбез, чөнки э, мин сезгә ирек бирәм, сез миңа ирек бирегез дигән сүз язучының бу чынлап та яхшы әйбер. Ләкин туктата алмыйбыз, чөнки синең иҗатың әле шигърият белән проза белән генә бетмей. Менә син э, әйбәт шагыйрь дә, проза да бик э, э, шау-шу тудыра торган бик яхшы әсәрләр иҗат итәсең һәм шул ук вакытта драматургия өлкәсендә дә бик матур эшләп киләсең. Менә бу бер карасаң, берәүдән шагыйрь дә чыкмый, драматург та чыкмый, берсе дә чыкмый. Ә синең бу өч жанрны да колачларга маташуың бу нәрсә? Комсызлыктан киләме? Әйе, шулайдыр ул, беренче чиратта. Юк, чынлыкта беләсеңме нәрсә? Алай печатать киңәеп китеп үземне э, сурәтләү тарафдары түгел. Хәзер менә э, искәреп бетермәскә мөмкинмен. Әллә Лопе де Вегада ул, әллә Кальдеронда Ул әйтә, минем өчен дие, жанр ул савыт дие, менә чәйнек кебек безнең. Или ни, ни кебек, менә чокырлар кебек. Жанр минем өчен савыт, ә эченә мин аларның һәрберсенең шигырь салам дие. Ягъни, менә ул мондый гайләнә, мондый гайләнә. Син проза гайләнәчәк, драматургия гайләнәчәк, публицистика. Ләкин аның Сыекчасы дип әйтик инде, менә алдагы сорау белән дә бәйләп, ул шигырь. Мин минемчә шулай. Шуңа күрә мин үземне әгәр дә халык күпсенмәсә, укучылар күпсенмәсә, шагыйрь дип билгеләрим. Шулай ук мин үземнең өлешчә нигездә мага канәгатьтер прозамнан. Ну, ә менә драматург дип атарга үземне минем тел һич әйләнми. Дөресен әйткәндә, ә, мин үземне бик начар драматург дип саныйм. Ни өчен? Мин чөнки үземнең әсәрләремнән ә, а, риза түгел. Мин ну, Туфан абыйның, мархумның сүзләре бар иде, әлбәттә, ул ә, драматургия турында сөйләгәндә. Әйтә иде. Әйтә торган булган дөресрәк. Мин үзем ишетмәдем, кеше аша гына ишеттем. Суга кермичә йөзергә өйрәнеп булмый инде. Ә ул җәһәттән бәлки тәҗрибә буларак алар кирәк булгандыр. Мин ни турында әйтәм мин анда? Әкият курчак театрында барган пьеса турында. Доктор. Нижний Камский турында. Доктор икенчерәк. Ансын мин начар әсәргә санамыйм. Вот. Турда сөйләшеп истерәсез. Э, Шу, мин чын чын дип әйтергә рөхсәт итә. Ну, нидә ул менә ул шыр шигърият минем такташта. Да, име э, ниндидер бер драматургиядәге булган кимчелекләрне структурада аны шигырь каплый. Метафора каплый, образ каплый. Ә нидә ул э, сөйләм теле белән барган әйбердә? Алай каплый алмый һәм син сәхнәдән карап утырганда, ул бик авыр әйбер үземне карап утыру. Ну, күрәсең инде, э, менә анда ана болай киткән, менә анда болай киткән, менә анда, эх, дип. Без әле бигрәк анда режиссер ничек аңлый, артистлар ничек сөйли, алар сүзләрен тутырган микән, тагын нәрсә. Шуңа күрә шул. Гәрчә һәрхәлдә драматургия белән шөгыльләнү минем өчен шулай ук тәҗрибә булды һәм мин аталарымны күреп, әлбәттә, теләр идем бу өлкәдә дә берәр нинди берәр кайчан яхшы әсәр булдырырга. Шул. Ә бүген мин ул Исемне күтәр алмыйм. Менә э, э, теге э, Әнгам Атнабаевның бер сүзе бар, кайнар йөрәкле шагыйрьләрнең кесәсендә драматург ята дигән. Драматургия белән шөгыльләнү син үзеңә нәрсә бирә? Белесезме нәрсә? Беренчедән все-таки дип уйлыйм мин беренчедән. Ну, шәхсән минем очракта ул, менә мин шигырь яздым, яздым, яздым, яздым, язам, язам. Ну, хәзер күбрәк яздым дип әйтергә кирәктер инде, чөнки бүген минем өчен иң кызыклы жанр язучы буларак хикәяләр. Вот, мин бик күп хикәяләр укырга тырышам, язу әзрәк инде әлбәттә. Ну, менә мин җаным шуңа яткан вакытта. Ә теге э, ул бәлки дөрес фикер дә түгелдер. Әйме, бәлки э, мин бик тә кәбердер дә, бәлки мин минлегем дә бардыр. Бәлки Барның да күтәрелеп киткәндер. Ләкин аерым бер вакытка җиткәч мин шигырьне яхшы белә башладым кебек тоя башладым. Аның өчен Мин беләм, имә аның рифмасы булырга тиеш, аның образлары булыр, һәм метафорасы булырга тиеш. Һәм мин шигырьне бик җиңел, э, теләсәм бик җиңел ясый алуыма инандым үземне. Вот. Һәм шул вакытта үземә сорау бирде, ә бу менә чын шигырь булачак. Болай ясалган әйбер. Һәм аны укучы аермаячакмы? Шуңа күрә андый вакытта менә әз генә дидем инде мин үземә. Мөмкин иде әлбәттә мин вариантлар бар иде анда. Формалар белән уйнап карарга, безнең бигрәк тә менә бу төрки әдәбиятның урта гасыр әдәбиятлары белән э, яңадан барлап алдым мин үзем өчен. Э, андагы формаларын, андагы жанрларны хәтта э, чит ил ниләре белән беренче чиратта инглиз шигъриятендәге ирекле формалар бар бит инде менә безнең алтмышынчы елгы шагыйрьләр шулай ук мавыгып алган ну мин аның шулай ук ясалмалыкның бер рәвеше икәнен аңладым үзем өчен форма үзгәртүдән эчтәлек үзгәртү әйе үзем өчен ягъни

Вот. Ә э, нидә үземә менә кызык булып китте инде хәзер хикәяләр әйткәнемчә. Шул һәм шул вакытта драматургия инде. Ансы э, алар параллельно бардылар. Чөнки э, мин яшәргә нитәргә батырга җыенмыйм, драматургиягә мине колагымнан тартып керттеләр. А, ул Прачилда ук башланды, хан кызы Турандыкны тәрҗемә итәргә биреп театр, анда читкалар уздырып, ягъни мин анда ук күрә башладым инде бу театр дөньясының менә арткы ишектән кереп нәрсә булуын. Шул ук Нияз Игълановлар, Фәрит Бишәнтәевлар, кемнәр, Рөстәм Абыйгалиев, Нижникамск театры. Кайла Гүзәйдулла, ну, алар күп булды инде. Рәдәй кызлар. Алар бөтенесе тартып китерде һәм колактан тартып үстерергә тырыштылар инде. Алай да мин үземне фикерләрне ишетмәдем дип уйлыйм шул. Өйдә калдым. Шул һәм аның әлбәттә, әлбәттә, яхшы гына бонусы бар. Драматургиянең ул гонорары башка э, жанрларга караганда күбрәк һәм зуррак була. Ансы да теге язучы өчен язучы өчен бик зур әйбер. Һәр хәлдә мин белән мәсәлән, без бүген э, Шекспир дәрәҗәсендә йөрткән Нәкый ага исәнбәт.

фольклорны өйрәнү ә, драматургия тормышны алып барырга ярдәмле кенә шагыйр язучы ач булырга тиеш дигәнрәк сүзләр бар миңа ничек карыйсың Ул безнең менталитетка шулай салынган иде. Ягъни без дип бишара булырга тиеш. Дип әүлия дәрәҗәсенә теге фәкыйр әүлия булырга тиеш дип безгә аны гомер бакый сеңдереп килгәннәр һәм кем белә бәлки ул сүзләрдә хаклык бардыр ә, бәлки бәлки ә, теге ач кеше Ул күпкә ихласрактыр, әйме? Ул күпкә ялангачлырактыр дөнья, тормыш алдында. Һәрхәлдә без, мәсәлән, соңгы еллардагы мисаллар менә Эдуард Мустафиннар, мәрхүмнәр инде күптәнге. Мөдәрис Әгъләмов бигрәк тә. Без аларны шул Тукай шагыйрь итеп күргәнбез һәм чыннан да алар Бик зур шагыйрьләр бу. Безнең хәтеребездә саклана һәм аларның бик зур әдәби мирасы бар. Шул ук вакытта теге ачлыкның ни дәрәҗәдә ачлык, ни дәрәҗәдә тегендә, ни микән. Менә мөдәррис ул, гомумән дөньядан ваз кичкән кеше булган. Шул ук вакытта, шул ук чорда бик якын дусты яшәгән. Зөлфәт мәсәлән, яме. Ул редакцияләрдә эшләгән, ул теге аның ачлык дәрәҗәсе, әгәр дә ач булса да, мин аның берсен дә белгән күргән кеше түгел. Мөдәррислек хәле булмаган иде, ләкин шигъри куәсе ягыннан, иҗаты ягыннан бер дә алардан ким түгел. Аннан ким түгел. Гомумән бик шәп шагыйрьләр барсы да. Шул безнең бер дә ач булмаган Дәрдемәнд бар. Дәрдемәнднең соңгы еллары турында әлбәттә төрле имеш-мимешләр, аштан үлгән дә диләр, ләкин Менә Удахи әсәрләрен язганда ул Җдәрдемәт булмаган бит. Шул борынгырак чорга килсәк инде, анда менә бу безнең сарай шагыйрьләре, алар шулай ук дохи әсәрләр калдырганнар һәм сарайда хезмәт иткәннәр. Шуңа күрә Бу беренчел микән дигән сорау бирәм мин. Анда чыннан да физик ашыгу турында сүз бара микән? Әллә рухи ачлык турында, әллә менә бу ялангачлык турындагы дөньялык алтында синең дөньяны аңлауга, аңлатырга тырышу, синең күңел күзең белән күрү микән? Я моны түрәләр әйткәндер кебек тоела, гонорар түләмәс өчен. Аннан соң ач кеше бит инде ул э, иҗат турында уйламаска да мөмкин. Ач кеше ул иң беренче чиратта туклык тою турында уйлый. Ну, бәлки, бәлки. Теге, э, бит ачлыкны төрлесе бар. Безнең чынлыкта инде бүген инде ач кешеләр турында сөйләү мөмкин иде. Безнең э, эшләгән кеше барыбер үзенекенә ирешә инде. Мин совет чорыннан бирле күпмедән микән, 50 еллардан башлап микән, бер генә, мәсәлән, э, урамда яшәгән шагыйрьне белмим. Аларга дәүләт фатирын да биргән, алар профессиональ язучылар булып та утырганнар. Вот шул шул ук дәресен дә аның. Ул бит инде гел э, фатирсыз калган кеше түгел. Һәм бирсен биргәннәр. Шуңа күрә эш минемчә әйтеки ниндидер бер умырткадан тора. Ягъни әгәр дә син әсәрләрне сайдый аласың икән, әгәр дә син сыйфатлырак итеп эшләргә тырышасың икән, әгәр дә син эчке иманың бар икән ниндидер, Ул барыбер теге э, нәрсә кию, нәрсә ашау, нәрсә эчүгә Мөһим бәйле түгел. түгел дип саныйм. Нәрсә чыгарыңнан чыгара? Нахак, яла. Ә ырым-шырым гороскопларга ышанасыңмы? Юк. Социаль челтәрләргә карашың. Уңай. Алтын балык тотсаң, нәрсә сорар идең? Кыздыра башлар идем. Алтын балыкны. Әйе. Жәлләмәс идең. Юк инде. Яраткан ризык. Фильмың бармы? Күп. Шулар арасында иң менә берсе. Соңгыларының дурак Юрий Быковның. Яраткан актрисаң?

Фикерегез тискәре булса да лайк куйгыз. Кискенлеге өр яңадан дигән искелеге белән танышмы? Мин бу чорга ялгыш килеп чыктым. Киләчәккә үтеп барышлый. Күпме йөртеп, яңа көн каршында, элмәкләнеп калгач юлларым, мондагы бар кичерешем минем. Баш авырту булды, нибары. Зурмыни соң дәгъвам, күнәр идем, янар таудай дәррәү уянып, чанга ташкан кайнар хисләремә. Ихтыяҗы булса, дөньяның Әмма җирне җырга күмгән чакта чыраема көннәр кан орды. Әрнү тулы мәхәббәтем итеп, бар галәмгә нәләт яудырдым, нәләт! Нәләт! Табут сыман. Кысып куйды дөнья. Асты-өстә көчкә үзләштем. Баш очымда зыр әйләнде идән. Һәм түшәмгә тамды күз яшем. Тиле хисләр авызлыгын җуеп, мин генәме юкка җилкенгән? Ил күзендә җылы сүнгән чакта, салкын җырлар тансык ил көнгә. Тиле хисләр авызлыгын җуйса, көтмәгәндә туфан кубарыр. Мондагы бар яшәешем минем. Баш авырту булды, нибары. Шул сырхаудан мәңгелеккә арынып, җиңел атлап киткән бер көнне тол хатынга охшап калыр дөнья. Бушап калыр. табут шикелле. Меңәр йөрәк куырылып куяр, әллә аңлап, әллә аңышмый. Мин бу чорга ялгыш килеп чыктым. Киләчәккә үтеп барышлыйм.